Wieħed mill-avvenimenti l-aktar importanti fil-kalendarju kulturali tagħna żgur li huwa l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, li jittella' sena wara sena f'Novembru. Dan il-festival ilu jiġi organizzat mill-1979 u llum il-ġurnata jattenduh għexieren ta' eluf ta' qarrejja. Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb oriġina fi snin 70 meta kien hemm diversi eh, ħsibijiet u korrenti L-ewwel ħaġa kellek il-pubblikaturi bħal Pawlu Mizzi l-iktar wieħed dak iż-żmien illi kien imur il-fiera ta' Frankfurt u kien eh, espost għal dak li kienet jiġri barra minn Malta u xta eh, Malta u koll jara li kunem eh, fira u li jibda Eh, Paolo Mizzi anka kien jipprova jimporta l-ideat eh, barranin tal-industrija tal-ktib f'Malta, x'ovvjament f'Malta l-industrija kienet għada kienet għada lura. Eh, ma ninsewx illi l-natura tal-ktib Malti hija xi ħaġa il-prodott tal-ktib Malti, il-letteratura Maltija dawn huma affarijiet pjuttost riċenti li bdew fi żmien modern fid-dinja tagħna, ġifier da aħna għadna fl-infanzja tagħna f'dawn l-affarijiet. Mill-aħħar oħra wkoll kellek lil Mintoff Li da kien eh, x'Londra kellu mentalità kosmopolitana, kien eh, vjaġġa ħafna, eh, kien jaqra ħafna, illi dan ukoll rrit illi Malta ikolla l-istess ikolla infrastruttura ta' industrija ta' ktib bħal mandom pajjiż baranin, ġifiri li kunaw eh, fira tal-ktib. Imma minn taf ukoll kellu din l-idea li l-fira tal-ktieb f'Malta tkun isservi bħala pont bejn id-dinja tal-ktieb Arbija u d-dinja tal-ktieb Ewropea, kemm dik tal-Vant u kemm dik tal-Punent, għaliex ovvjament l-Ewropa dak iż-żmien kienet maqsuma bejn dik tal-Vant dik tal-Punent. U fin-1979 saret l-ewwel fiera tal-ktieb li dak iż-żmien Mintoff ried jipproġetta u ried jagħmilha forma ta' business fair u l-pubblikaturi u l-ħwienet tal-kotba riedu ovvjament ibigħu l-kotba fil-fiera. Ġifieri kellek dawn l-interessi differenti, insomma, li b'xi mod jew ieħor kienu qed jikkonverġu U kienu u kienet saret kienet saret il-fira. Llum il-festival il-festival tal-ktieb sar mezz eh, importanti ta' introjtu għall-industrija tal-ktib. U l-industrija tal-ktib għandha bżonn tagħmel il-flus, ovvjament, u tbieħ il-kodba biex ovvjament ikollok kittieba li jiktbulek il-kotba u pubblikaturi li jippublikawlek il-kotba. Inkella jekk bħala soċjetà ma nippubblikawx il-kotba ma jkollniex il-letteratura u ma jkollniex eh, eh, il-kittieba u l-intellettwali li jipproduċu dan il-materjal nkunu jisna soċjetà pjuttost eh, barbara. Il-festival kiber ħafna taħt l-amministrazzjoni tagħna U lan u li kompli jikber. Il-festival huwa mimli b'attivitajiet differenti, ħafna kittieba u pubblikaturi jippreżentaw l-iktar xogħlijiet riċenti tagħhom. Ġifieri l-festival huwa mhux biss punt fejn tixxi l-kotba, imma huwa post ta' ċelebrazzjoni, post ta' festa, hemm ħafna attivitajiet, tmur mal-familja, tmur tiekol xi ħaġa, Ġifieri l-festival sar ukoll attività nazzjonali kulturali importanti. L-importanza li l-pubblikaturi u l-kittieba jippubblikaw il-kotba li n-nies jixtru jaqraw il-kotba tagħhom Hija wkoll ta' importanza nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar għaliex iktar tikber l-industrija tal-kotba iktar tissaħħaħ il-lingwa Maltija, il-poplu iktar isir edukat, iktar emanċipat u iktar kritiku u b'hekk ikollna wkoll soċjetà iktar sinjura.